Nilqawkom, sinjuri, b'mod daqsxejn b'ton ta' dwejjaq għal Shooter sa Mejju u jmut. Ej, min? L-Skype.
Għasnajzek eh, għal-man miħsib, tista dak il-Microsoft kienu ħalsu 9 biljuni għalija. Issa jena download jajtu bxej, għastep. Le, bħala kumpanija biex xtraw il-kumpanija ġifiri. L-Skype forsi għom minna għazbis jiftakar xkien, kienet dik il-kumpanija li rivoluzzjonat il-mod ta' kif nikkomunika għax kienu l-ewel meetings illi jsiru online, ma jtekx għalfejn tintaqa' kif jgħidu l-Ingliżi in person. U ma toqgħodx issajrilhom in-nies. Mhux hekk, għax hekk qed tiltaqa' online. Ma inti kull minn tiltaqa' sajjar. Imma jekk jiġu għandek li tissajrilhom. Mela, mela, l-Skype tant kienet xi ħaġa kbira li anke biddilna l-mod kif nirreferu għal meta tkun ħadd tagħmel dat-tip ta' meeting. Kif niftakar konna ngħidu Ħa niskajpja lil Sander, eżempju, tiftakar. Issa ximkien daw l-Skype tilfu il-battalja tajjeb għaliex il-businesses u individwi kienu jipreferu jużaw platforms oħra dom sallum bħal WhatsApp u bħal Zoom, ġifieri. U Teams issa.
Eh, Teams. Teams.
Teams. Insomma, il-funeral se jisir f'Mejju bil-preżente katavere jekk joġobkom tibatux fjur imma ibatu qotjiet. Amen. Ma nistax nifhem kif ħajkun preżenti. Ma eh, eh, ejja nsolvu problema oħra minn ta' dan il-pajjiż illi Alla jbirek għandna ftit problemi imma aħna għandna l-esperti tagħna żgħar illi jistgħu jgħinuna nsolvu l-problemi. Eżempju, eh, x'taħsbu intom fuq dili l-iskola id-dum ftit iktar? Taqblu magħha?

to be only three hours long nowadays.
No. ċej ma taf, eh? Le, le, le, le.
Le. Għal-ħares.
Għalix.
Għalix.
Għax tipo isser tana me wis imet naħseb jiena l-mit jħobbu ktar minn mara tiegħu. Naħseb aħjar iżewġ l-Albert Einstein. Ma tamir sens, għax tifu, dejjem diġa ħlejt ħames kofi books tal-mit, għadek ma tax kemna. Minn ottubru sissa, ħames kofi books, eh. Eh, diġa ħlejt kan ħames kofi books. Dawa il-klass jew homework? Tnej li huma ħafna. Għax il-bicċawi il-skola, nu id-du u l-batin u ummu, u l-batin biglu, u l-batin marru skola.

U narqdu l-iskola nisfiċ. Mux immur immur kieku t-teacher inġennuwa diġa kif inġennina jena. Mandiġ dubju li ġennina t-teacher inti.
Xie ġmielu. Mm, bravi.
Taħseb li tfal ma jafu xej, imma fil-verita jafu ħafna. U xie kultant ħafna iktar mill-kbar. Eh? U jafu ħafna Robert ukoll. Ah. Imma eja hemm bidlu id-diskors qed ikonna ħafna artisti emerġenti ġodda illi qed iżidu jimirħu f'dan il-pajjiż u llum ħanlaqgħukom ma' wieħed partikolari li għandu teknika mużikali għalih. Jiena Claude Debusli. Importanti ma tfixklunix mal-famuż Claude Debussy. Jiena Claude Debusli Issa, il-mużika minn dejjem kienet ġofija u dejjem infittex stili ta' mużika differenti. U jkolli ngħid li dan il-ġeneru li bħalissa qiegħed nipprattika huwa iktar immirat għal udjenzi żgħar. Fil-fatt qed niffoka l-mużika tiegħi fuq il-ġirien. Jiena nemmen li fil-mużika s-surpriża hija kollox u għalhekk nipprova anke nvarja l-ħinijiet ta' meta nesprimi l-arti tiegħi. Inħobb ħafna il-ħin tas-sitta ta' filgħodu għaliex naf li ta' taħti ikun għamel lejl jaħdem barra u nemmen li bħala Mużika ta' xħin tqum hija waħda ideali. Ġieli naħsadhom ukoll fis-satej ta' filgħodu għaliex nemmen illi dan kapaċi jkun mument intimu ta' bejni u bejnhom u għaliex le anke bejniethom. Dejjem ftakru ismi. Claude Debussly. Mhux Debussy, titfixklunix. imma debus l.
U b'dan il-feature nisperaw illi intkom tkunu konxi tal-ħsejjes li tagħmlu minħabba nies li propju għodu ħdejkom. Nisperaw li ħadd ma jagħmel bħal dal-artist tagħna. Jien nipprova l-ġirien tiegħi nirrispettom tajb s'issa qatt ma kelli issues. Jiena noqgħod fisqaq, eh. u hemm tmien djar oħra U l-istorbju, mux għedek ma namlu storbju, għax ikun għet nigdu, imma namluħ b'rispett l-istorbju. Taf li naf wieħed illi assolutament mandux minn daw il-problemi għat ma jagħmel. Inti jetta li l-ġilu tiegħu qatt ma jagħmlu storbju. Qatt ma jġorru biċċa mara.
Qatt ma jgħidu jimxi bit-takkuna. U għajma ma lafta joqgħod.
Eh, ma ġempla d-dolorat.
Eh, eh,